Ko ngā manu kōrero. Ko ngā manu kōrero. Ko ngā manu kōrero.
E tau ake au te tau nei ko rua tipu aku rua tahita, ngaru i runga e ngaru i raro, ngaru i te ihua tāne ko taku waka ko Tākitimu. Rere mai te maramara ko Ihunui ko Ihuroa Ko te Awhiarangi e ako ai kei runga e Tūpā whai ake E ako au kou e nuku e Tūpā whai ake E ratai ā tāu a Tūpā whai ake Inumia te kawa tā ākina te kawa Te kawa tuanihinihi te kawa tuarangaranga Te kawa o wai te kawa o tā ākitimu Whānō, whānō, haramai te toki haumi e Hui ai! Tāiki e! Hai kōrero huatakinga māku, kai te tau tīraira ka e rīwai, e takoto ana i te riu o Raitehī. Tēnei te tū, te whakaora i a koe. Mā ōku mahi koe e whakaora ai, ā haere ake nei, ā haere ake nei. Kai te tira mātai pō, tēnei te tuku i a koutou kia okioki i te okiokitanga pai. Te pō ki a koutou, ka pō, ka pō, ka ao, ka ao. Ka awatea, tēnā tātou i te whare. E te maunga tītōhea, mea! Tēnei a Kahurāna ki kua tatū mai ki mua ki tō aroaro. Taranaki iwi, taranaki tangata. Ngā pā whakawairua o tā tātou kaupapa. Ngā kaipupuri i te mauri o ngā manu kōrero. Ka takapau taku mana kei raro, ko koutou ā runga, tēnei te whakamānawa atu nei. Ā, e te tī, e te tā, e te hākerekere, homai a Taringareare māku e whāngai, homai a Hinengaroata mai māku e whakaraweke, homai a ngākau Māori māku e whakamākuna. Ki te aha? Ki te kai a te rangatira ki taku kaupapa kōrero, e mea ana. Hei mā ō mahi ka kitea koe e tō iwi, e te ao. E tika rānei te kōrero nei? Mā ō mahi ka kitea koe e tō iwi, e te ao? E mea ana koe. O, i māku anō taku waka whakaaro e kōrero, mā ngā hoe o taku waka e whakatauira atu ki a koutou te ahunga o ōku whakaaro. Ko te hoi tōranga pūtēra, ko te hoi o tū, ko te hoi o tānerore, ko te hoi mātauranga, me te hoi whakapono. Katoa ēnei hoi e tere tere ana i ngā tai hukahuka o te wā. Ā, mā ngā mahi o tōku kura nui, o tōku kura roa, te waka nei e whakatere. Hei tēnā whakahuati ake, ko wai te kāreti nei? Ko te au te kāreti, ko te au te kāreti. Hei, ko te au te te waka kawe i aku kōrero i te rā nei. E pūrangiaho ai tā koutou whai i te ia o ōku whakaaro i te rā nei. Hei tēnā tauawhi ki te hoe. Hei ka nanao atu au ki te hoai tuatahi, hei whakatere i taku waka kōrero i te rā nei. Arā te hoai tōrangapū. O i tēnei tau pōti, me whakaara tātou i ngā morehu o Inana Hira. Me kore ake rātou i whai reo ai te Māori i roto i ngā whakahaere a te kāwanatanga. E tika ana kia whakanuia ngā hautipua o te ao Māori, i tū māro hitararī mō ngā take Māori i roto i te ana o te raiona. Te hunga pēnei, i a Tā Piranangata, i a Tā Te Rangi Hīroa, i a Tā Turikara, i a Tā Māui Pōmare anō hoki. Tā Māui Pōmare nō roto mai i a koutou, e mihi ana. Ko rātou te timatanga o te rōpū tōrangapū Māori, ā, i awa wā rā i tapaina rātou ki te ingoa, te Rōpū Rangatahi Māori. Uha! Ai nā rātou te ara i wāhi hei painga ma tātou. mō te iwi Māori. Kei ngā kaitutungi i te hatete o ture, o tikanga me whakahaere. E mihi ana. Mā ō mahi ka kitea koe e tō iwi, e te ao. A tēnā. E mōhio ana tātou, ka āhua pupū ake te riri i roto i te ana o te raiona. Ka parea ko Rongamau ki te taha, ka tīkina atu ko ngā āhuatanga o Tū. Whai mai i a au. Oh, i te hoi tōrangapū, ki te hoi o tū, i te pae o whakataetae, i te pae o tautohetohe ki te pae o te riri. I konei ki te ai te hua o te ope rua tekau mā waru mō te iwi Māori. Oh, i te hua takinga o ngā pakanga o te ao, kāore te Māori i hopo, kāore i horokukū ki te rēhita. Pakeke mai, rangatahi mai, ka kotahi atu a Māori ki te whawha. E mea ana te kōrero, mā te whenua, mā te wahine e mate ai te tangata. A whai muri i tēnei āhuatanga, ka āta titiro atu i te whakatauiratanga pai o tēnei āhuatanga, arā, ko te Moana-nui-ā-Kiwa, Ngārimu tērā. Te uri o Hukurangi, i whai ai ngā tapuwae a tōna tīpuna a Te Kani-a-Takirau. Kanohi ki te mate, kāore ia i hopo, kāore i horokukū, ka tū tonu. Ehara e Hukurangi i te maunga nekeneke, engari kē ia he maunga tū tonu. Ā, ko tātou tonu tēnei, e tū tonu, e whawhai tonu ana mō te Māori mana motuhake. Kai ngā uri o Tū te utu o Moenga-toto-o. e mihi ana. Mā ō mahi ka kitea koe e tō iwi, e te ao. Ei ka ru au maka, e ngunguru nei i au, au, au e ha. A tēna. Kua ahua rongonui te whakaahua o te hoaia Māori e haka ana i mua i tana hoariri, neha. Whai mai i a.
Ā, ka, ka tahuri atu tātou i te hoi o Tū ki te hoi o Tānerore. Nau mai Hinerēhia kōrua ko Tānerore kia mihi atu au. Taku ahurea Māori kua rongonui i a kōrua. Ā, e hoki ana ngā mahara ki te momo pēnei a Tā Howard Morihana, Fū! Te korokoro tūī o te paratara! Tae rawa atu ki te whakataetae nui taioreore o tātou o te iwi Māori, arā Te Matatini. He hokinga mahara ki te whakatinanatanga o te haka taparahi, ki te weriweri o te hokowhitu ā-tū a Papānuru Takurua, kāore i kō atu. Ai nōku hoki te waimarie, ko Tūtaki ahau, ki te tumu whakarae o te whare tū tauā, ki te manutaki o Takapau, Arā, a Tāpita. Hai kāore i ārikarika ngā mahi kua tutuki i a ia mō te ao kapa haka, otirā, mō tātou, mō te iwi Māori. Te tokomaha hoki o ngā uri kua whai mahi i roto i ngā mahi kapa haka ki tāwāhi. E hāngai ana tēnei ki a Tānerore rāua ko Rin Hinerēhia, arā, mā ngā mahi kapa haka ka kitea koe e tō iwi, ka utua koe e te ao, Ka kitea koe te wahine tapairu anō hoki. Ura! I māua mahi ka kitea koe e tō iwi, e te ao. A tēnā, kātahi anō ka whai mana ngā mahi kapa haka i roto i ngā marau kura. Me te tika hoki, whai mai i a au. Ka tīkina atu taku ringa i te rākau, arā te rākau a te Pākehā. Ka anga atu te ia o ngā kōrero i te pae o whakataetae ki te pae mātauranga. I te umu pukapuka a Tū ki te ara o Tāwhaki. E te iwi, i ēnei rā ko te mātauranga te kuaha ki te ao. Maringanui au, ko whai wāhi au ki te momo pēnei e Tā Mason Durie rāua ko tana teina, ko Tāiri Durie. Āpiti atu ki a rāua, ko Tākuta Hirini Moko Mead rāua ko Rowley Habib. Auē, he piko, he iho pūmanawa, he piko, he pūkenga, he piko, he taniwha. Ana i tētahi o ngā manu pīrere e manoko nei te whai i a koutou. Kei ngā rākau taumatua o te ngāhere o mātauranga e mihi ana. Mā ō mahi ka kitea koe e tō iwi, e te ao. A tēnā, mēnā ko te mātauranga te kuaha ki te ao, ko te whakapono te kuaha ki te ngākau, e mākona ai te wairua. Whai mai i a au. I te hoe mātauranga ki te hoe o te whakapono, te pae timatanga me te pae whakamutunga o ngā mea katoa. Hei tākoro ngā pōwehi ki te wātea te hinengaro me te pai hoki o te rere o te wairua ka taea ngā mea katoa. Hei ko te whakapono te huarahi e wātea ai te hinengaro, e pai hoki ai te rere o te wairua. I roto i ngā tau kua waimarie e tōku kura, i te momo, pēnei i te ati pīhopa a Brown e Tūrei, i a Kēnana Wī Te Tau Huata me te pīhopa a Manuhuia Pēneti. Nānā tonu te kī, ko te kai a te rangatira ko te kōrero, ko te tohu a te rangatira ko te manaaki, ko te mahi a te rangatira he whakatira i te iwi. Kei ngā rangatira pai here i te iwi ki te rongomau, kei ngā kānara whitawhita o te Atua, e mihi ana. Mā ō mahi ka kitea koe e tō iwi, e te ao. E te iwi, māu anō e whiriwhiri mēnā rānei koutou ka whai mai i a au. Ko tāku noa i tēnei wā, he whakatakoto i ngā kōrero hei whakaraueke i ō tātou whakaaro. E ai mā ō mahi ka kitea koe e tō iwi, e te ao. Ko tō tātou kura ko Te Aute, te whakatinanatanga o te kōrero nei. Kei kī a au he kūmara, ehara tērā i te ahunga o ōku whakaaro. Ko tāku noa, he whakanui i ngā iho pūmanawa kua puta iho mai i tō tātou kāreti hei painga mō tō tātou iwi Māori. He kaihoe noa iho tēnei i te waka mātotoru o Te Aute. Ahakoa ngā waipukepuke, ngā hauā whiowhio, ngā tairoa kupe kei mua i te aroaro, ka hoe tonu, ka hoe tonu mō te hemo tonu atu. Ai mā te aha i whakanui i te hoe tōrangapū, i te hoe o Tū, i te hoe o Tānerore, i te hoe mātauranga me te hoe whakapono. E anga mai ai koutou ki te ia o ngā kōrero. Hei tā Wiremu Wairua, Mahia te mahi kia whiwhi i ngā painga. E te iwi, kai roto i o tātou ringa ngā painga. Tēnā, tīkina. Huri noa i ngā kokoru o tō tātou whare, tēnā koutou, tēnā koutou, e te iwi Māori, tēnā rā tātou katoa.